en tipti
Thursday.
Wapare gik moko ma nene mane otimore. Eh. Wuod Nyaboro onge gima ne mora mogik ni japuonj ochopo e klas gi list mag jok ma nigi school fee idwa riemb ji. Iwinja. Bwana be kata kosa yani adhi ma kata oluonga kata ok oluong nyinga ni an gi fibalas gate iwinjo. yani adhi moka ng'ichien gimoro nibiro nyisa ni we ka hapa tulishaongea na mamako ama eh, babako eh. mano japuonjno nyalo wang'o ya marach yani once niliso sechope klas eh. abiro gadhe dala nikech benefit nitie dala kuno nti kuno nitiere rabuond manaweyo mano teri gotieno nitiere joyo nitiere ooro ing'e ooro Eh, omoro otango wuoyi. kuon mang'ich
Ojeni.
Eh, eh, eh, iluongo ni ojen Mm. iluongo ni ojen Mm. Eh, nitiere ojen bende kanyo Mm. koro wuod jaboro onge gima ne mora ni ni, ni japuonj obiro basto kata kopo ni aminora manade madong e klas ka Eh, to japuonj be chak biro to yudo ka wan les ni to koro ok puonjwa eh, japuonj wacho ni ah, ah mano namba ma ok apuonji eh, onego bed wan gi mathematics double lesson eh. to ok anyal puonjo namba namba no tin ahinya do assignment do go to page if you want ka en kwano do question 1 to 5 the algebra itim question 1 to 5 japuonj osechiwo answer to onge mano gima ne mitna mogik to onge gima ne chwanya moloyo nachopo achopa dala ne pap ni to mama omako bada ni chiedha dhi wuogi japuonj Yedi kata ichopo chopa ni ah ni embe kar no sayudo school fee no orita arita mondo achop dal ichopo chopa ni eh, makata mepo pok imetho wadogi ni wadog school yani ya Wadogi. ya nya ngadore ya ne ngadore wacho mama eto ikruok mar pesa to doyudo kanye nong'e na nadhi duogo mano we abed dala kadhi akwa Eh. to onge gima ne mora ne chopo dal tiji sani gonyi dhok idhi kwa

To Aye. make the matters worse, geography, double. history
kwane marach ka dabo gi chemistry koro Eh, lakini to- to ng'ano ore ni biology. Ah, ah, Ai, ni tomo ore ni biology. ah, but biology na bere Kwano? kwano Eh. inena nade Ai, pesa aja kwano ni maber mago piny mindiki buk ni ma no- ma- ok owinjore go maber aja but kwan pesa mikwanyo na ching kama okay dong nipuonja kwano mondo chiemo ang'e ang'e duko chich Eh. ang'e duko chich miyawa pesa ine ka ng'e koro koro ngima machon ma sikul wuod jaboro ne mit na marach Eh. pat mane mit ne en kama japuonj riembe ji Abiriambo ji no.
mera wan kane iriembo wa skul mera Mm. iriembi mi- yani bwana dhi ka ndege Koro an gima ne mora en sports. sports Ma koro wadhi tuga tuga bar day secondary school. eh anto pira noketa ni chuna chuna gi ang'eyo ifwa nyaka michomo kendi ifwa boch ok nitie mpira ma niseloyo nitie mpira ma niloyo nyaka e skul dong' onge kata mana geng'o
geng'e gi akita e gol mama nochoma niloyo nimako gol abor ka saitan nimako gol namako gol iumo ngo kedi

ka sports nitie Eh. function moro amora ka nitie Eh. ja scout nyaka tim ang'o nyaka bed kanyachiel kuomgi kasta make ma sure ka weche gidhoga tek gi ma mang'eny gikonyo eh. A- a- goporo mane chairman ma jo scouts in mani jamani eh. koro nyaka eh, okay en cha- okay koro chuno ni nyaka kidhi e function moro Eh. chairman nyaka tim ang'o nyaka dhi

Eh.
Owa- Obedo ong'i ong'i ka ka ka det bonyo. Eh, imiko imany. Obedo ong'i ti alanj. Yes, cool. to to ong'e na dhi somo ne Yeah, ka duto en e dhot kong'iyo puku tedo Mano to nalito, mera. Eh, eh.

itakoe mungu nguvu oyaore ahinya aparo tibiti

Koro gima wang'o iya ni jo form one ok nyal dhi represent province nikech gionge wuoch. Koro jo form six ka ema idwa mondo odhi. To ndara ndara matero ji ka province kucho to kalo kama jo form one gi nitie. Eh, awuor.

Boots hot. Tielo to nono. Make the boots hot.
Ai la ko kindayo. Mero tie boots mok ma konda iti bedo mapiny kanyo tugo kdhi mbele. Eh? To, to nitie jatelo nono moro ma tiende tek en kata kuro, Todongo. en kata kuro chuoye Eh. to kopon oswero pinyni Omako rwedi rwedi maber. bwana muriwi gi Gi mpira boots, iwe ni boots Bwana- oyiech. jabut bet bwana jabut bet bas Eh. mano koro ngima machon Eh. ma skul Hey, mano ngima machon ma skul good morning Wikidera Jawan. Mm. Ili pagura. ma.
bwana onge gima ng'ato nyalo fil moko pare ngima ma skul Hey,

No, secondary emu. Oh, secondary emu, eh, okay.
Mixed. Okay. Girls and boys.
Eh, wambe ni one, wambe ni one mixed. Ombera primary. Mera we uru bwana. We nyithindo ma kawuono so. Bwana wana wasomo kama pogo dot gi dirisa tek. Kech dirisa duong' malo dot. Kapodi ah, ah kapodi japuonj okasu gi del maber. Eh. Ma Mr. Molo biro gi po eh. malongo. Eh. Donge tony magi dirisa toke kocha. En orit ni nyathina kanyo kowuok koni. Bwana dirisa duong' malo dot. Jodisha ne maji ji chame ng'wech richo sana. Tugo. Ai, ne lich joka ba. Waparo kama nene. Gavana ma Homa Bay en